Mirina Gur, bîst û yekê Sermaweza mijdara di hezar û bîst û çaran saet li derdora dehan min reklama kitêbeke nû çapbûyî dît Gurê Manco, Sadiq Ûzkan roman ji weşanên Wardozê, hew min dît ez ê helbestekî binivîsînim ji bo Yehya Dibêjin gurekî bi tenê miriye, li vir û li wir, bi vir bûye das, das bûye bi vir. Bi tenê dibêjim gurek miriye, gurekî nemir. Nabêjin ji ku derê ye ew gur, ha ji vir, ha ji wir. Dibêjin bi tenê gurek miriye, nebêjin li ku derê miriye ew gur, ji bo kevir nebine vir û vir nebine kevir. Çima te gotiye ji bo Yehya, Yehya kî ye mamoste? Yehya jê dibim dewsa wî ji bo rezan dinivîsînim. Îcar ji bo rezan çi ye? Hema bibêje ji bo rêzan, ne çêtir e. Rêzan kî ye ez benî? Naxwazim pirsa xwe bibersivînim û pêl enterê dikim, wisa parve dikim. Li ser saetê dinêrim, saet deh çil û çar e. Helbesteke temenê wê çil û çar deqe e. Hîn beşên helbestê careke din dixwînim. Dibêjin gurekî bi tenê miriye. Bi tenê dibêjin gurek miriye. Dibêjin bi tenê gurek miriye. Wê bibêjin ma wî çi kiriye dîsa bi peyvan lîstiye û hew. Helbestên wî tewusan e. Kesek ji wan jî nabêje, Yaho wa tên her sey rêzikan ne yek e ha. Li helbestê vedigerim. Nabêjin ji ku derê ye ew gur, nabêjin li ku derê miriye. Piştre tê bîra min em li axaftina xwe ya rojane dema tiştekî awarte Dibe mirina guir gelekî bi kar tînin. Çima ya wî nizanim. Belkî jî dizanim lê nikarim bibêjim. Li ku derê gurek miriye, reîsê guran dibêje kurt birayî me ne. Îro gurek miriye. Jan li twîta xwe min bi kar neaniye. Ew gur li ku miriye, xecê vê carê heqê çayê da. Çima endamên gelê me her bûyereke awarte bi mirina gurekî ve girê didin? Çima nabêjin şêrek miriye, çêlekek miriye, elokek miriye an hirçek miriye? Miheqeq sedemek wî gurê heye yê her roj dimire û tu caran jî bi mirinê tune nabe. Term bele sebeb nakevine nava zimanan, miheqeq çîrokeke wî gurê heye. Çima gurnêre her tim nemêye pirseke din a bi gelek bersiv. Li ser çemaya Zayenda Ajalan demekî xebitîbûm ew tê bîra min. Li Gogleyê mirina gur dinivîsînim, belkî rastî hîn tiştên balkêş werim, tiştekî balkêş dixuye. Bi tirkî dinusînim Kurdun Ulûmû aha navê helbestekî Alferd de Vigny helbesteke namdar Çawa min heya îro ev helbest nexwendiye difikirim gelo navê helbesta xwe biguherînim bibêjim gurê mirinê piştre dibêjim na mirina gur ne hemayeke bi taybetî ye û piştre çar rêzikên li serê helbestê werdigerinme kurdî mirina gur Dibezin ewr li ser heyva şewta lêdayî. Çawa bibeze dûman li ser êgir wisa dibezin. Rip û reş bûn devî ji hêleka heya hêla din. Em bê his û deng li ser giyayên şil dimeşin. Helbesteke dirêj e, piştê xwendina helbestê demekî li ser pirsa çima ev helbest evqasê namdar bûye, diponijim. Li nava helbestê li bersivan digerim û hin bersiv li eşê min zelal dibin. Yek, Helbeste çîrok e yan jî çîrok e helbest? Du du, Bi ser nêçîra ajalan têla dilê mirovan dihejînin. Di hinavê her mirovî de gurek heye, no la sêvên kurmên xwe xwedî dikin. Em ji wê gurê har ê di hinavê xwe de xwedî dikin belkî jî kedî dikin. Car caran dikujin, hin caran birîndar dikin û gelek caran jî nîn dihesibînin. Na, na, em nikarin birçî bihêlin wî gurê nêr. Helbestbêjekî xwenenas wiha gotiye, Tişta tu bixwî, te xwedî dike, tişta tu xwedî bikî, te dixwe. Gelek taybetmendiyên guran hene, mînak nola mirovan bi malbatî dijîn. Dê bav û têcik bi hev re ne wekî pisîkan bi serê xwe û beredayîne. Têkiliyên ensest nakin bi endamên malbata xwe re nola hin mirovan. Eger gurekî ne malbatê nebînin, ji bo têkiliya zayendî heya mirinê jî wî karî nakin. Mînakeke din, gur bi tenê ji qijikan re hevaltî û dostaniyê dikin, belê belê, bi tenê bi qijikan re, xenîmetên xwe bi wan re parve dikin. Ma mirov jî ne wisa ne. Dema menfeet hebe mirovên gur bi mirovên qejik re nabine dost. Li mîtolojiya Skandînav sê karekterên guran hene yên namdar, Fenris, Ulf, Skol û Hati. Li Almanyayê gur sembolên xerabiyê ne li çîrokan, Lê belê Romaya Antîk avakarê bajarê Romayê ne, şîrdarê Romulus û Remus in. Li bariya Tirkan Asena heye, qehremanekî wan ê mîtolojîk e. Em Kurd, gelo sembola çi ye gur ji bo me, bi tenê tirsandina zarokan? Piştî vê pirsê navê romana nû Çapûy Gurê Manco tê bîra min. Li derheqê Gurê Manco hîn agahiyan dizanim, lê dîsa jê hewcê ye vekolînekê bikim. Rastî stranekî têm û şaşwaz dibim. Beriya neh salan stranbêjekî bi navê Apojan straneke bi navê Gurê Manco parve kiriye. Mixabin min guhdarî nekiriye. Bi ji bi ji li xwe dixeyidim. Çawa te ev sitra nedîtiye law? Ji hêleke ve stranê guhdarî dikim, ji hêla din ve jî li gotinên wê dinêrim. Belkî jî min guhdarî kiriye û nola gelek tiştan ji bîr kiriye. Emrê min li min bi pêl û pêl ve digere, kanî ew rojên ezim ez, rojên benda çîroka. Çîrok li ser çîroka, lîz lîza çîrokê bi tirsê di guhê min de ê hat hat gurê manco hat, xewên ji şeva direviya, xewên di tengala denga di dengê xwe difetisî, êrê yadê erê, şîrê xwe li ser çîrokên min biherikîne, bi festên çîrokên min li ser dengê xwe xewên min aj bike, xewên min şiyar bike. Strana Mamê Gur tê bîra min û li vî duwan temaşe dikim. Rojda şense stran zaf giran kiriye û hewayeke popê daye stranê. Qet kêfa min jê re nehat. Ê min Erbanî reqandiye dîsa, hop Mamê Gur, Mamê Gur û Koma Rozerîn jî nêzî eslê stranê qeyd kirine. Bi texmîna min li folklorê navê cirayeke govendekî ye Mamê Gur wisa tê bîra min. Mamê Gur zaf in li her derên jiyanê, hin nav li qada edebiyatê jî hene. Na na behsa wan nekim çêtir e. Behs bikim edîtorê malperê vî nivîskarê çap neke wê bibêje heqaret heye li hin kesan. Li Mamê Gur vedigerim, li gotinan bala min dikêşe Mamê Gur, Mamê Gur. Ha gurê guranê mamê gir mamê gur Ha gurê goranê şênê gir cenawir Gur tê nêrîye mamê gir mamê gur Gur tê nêrîye şene gir cene wir Çavê gur mîye mamê gir mamê gur Çavê gur mîye şene gir cene wir Mîya rispîye mamê gir mamê gur Mîya rispîye şene gir cene wir.

Çavê gur kare mamê şêne gir cenewir Karka Muxtare mamê şêne gir cenewir Gurê manco sembola tirsê ye li kurdî Nizanim eleqeya vî gurî bi mankurta tirkan re heye an na lê ez bibêjim heye çêtir e Dema bixwazim kesekî bikin mankurt pora wî diqusînin û serê wî dixin a posê deweyekî nû hatî eyarkirin Dest û piyê wî girê didin û wî didine ber tavê. Ew poz bi çermê serê wî ve dizeliqe û nahêle ji bo jor de here xwe bide der. Ew mûyên porê ber bi qaqota serî de bi paş te dizivirin. Ji bo ew kesê bûyî mankurd ji êşa serê xwe heşê xwe winda bike û bi gotina xwediyê xwe bike. Li pirtûka Urfa efsanelerî rastê î Halîl Baran hatim, bersivkarî kiriye li nivîseke li ser efsaneya Gurê Manco, Werdgerîn me kurdî. Me navê keçikê li qolinca heft kulekan pispisî li kesî nebihîst. Kesî navê wê keçikê neda me. Zaf sipehî bû keçik. Te digot qey çemek diherike ji pora wê û bi şev hemû stêrk wî çemê temaşe dikin. Pişt re weşên reş hatine wê axa ronak hemû xanî û kon dane ber êgir. Me navê wê keçikê ji tu kesî re negot, heger me gotibe jî derewe. Birayên wê li ber çavên wî yên kor ser jê kirin, wê nedîtibe jî çawa pora wê bi carekî spî bû. Heft koran, heft kulekan, heft şikeftan û heft stêrkan bihîst. Gurek hat ew jî xwarin. Navê wî gurê Manco bû. Dilê min ji min sar bûye wan rojan hengê li ber xwe dikevim. Dema dikevime binê bîra xwe wê sarbûnê bi çavên serê xwe dibînim. Nizanim belkî ji gurê di hinavê min de hemû hestên min ên germ xwarine loma dicemidim. Reng tev li ber guhên min sar in, dengan tev sar dibînim. Nizanim belkî gelek mirovên li derdora min bûne gurê manco, belkî jî ez li ber çavên wan dost û hevalên xwe bûme Mamê Gir an Mamê Gur. Çima te li binê helbestê gotiye ji bo rêzan, dilê te ji rêzanan şikestiye. Dil ne darin ez benî bîst caran naşikin, Ew carekê dişkin nola caman, rêzan sembolek e, sembola kesên tu dibêjî ji min gelekî hez dikin û di bînîş te qet hez nakin, belkî jî sedem ne hezkirin e, belkî jî mirov kesê jê hez dike zêtir diêşîne. Dilê xwe neşikîne mamoste. Dinya boş e, heyat xoş e lo. Erê rast e dinya boş e heyat xoş e lê belê tu nizanî dema guer bi tenê bimîne dimre nola dengbêjan lola nivîsbêjan nola şîîrbêjan ne ji bo tu şilî baran dibare mamoste ji bo baran dibarê tu şilî.